Mukamçy kompozitor Mylly Täçmyradowyň döredijiligi, ömri ýoly barada Mylly Täçmyradowyň döredijiligi, çalan sazlary, döreden eserleri diňe bir halkymyzyň ýüreginde ýaşaman, türkmen kompozitorçylyk mekdebiniň wekillerine-de gaty uly öz täsirini ýetiren. Men türkmen kompozitorçylyk sungatynyň. ulag wekilleri Weli Muhatow, Nury Muhatow, Nury Halmämmedow, Çary Nurymow, Aşyr Kulyýew, Aman Agajykow ýaly birnäçe zehinli ýaşuly kompozitorlarymyzda maňa okamak, şolar bilen söhbetdeş bolmak miýesser etdi. Ýöne şularyň hemmesiniň hem döredijiliginde Mylly agaň çalan sazlary, Mylly agaň döreden sazlary gaty uly täsirini galdyrdy diýip aýdýardylar. Weli Muhatow Özüniň simfoniýasynda Selbin ýazgyryk sazyndan bir parça ulanypdyr-da, halk sazy. Şony Lagaň gaty üýtgeşik çalýandygyny aýdýany Welim Haçyň meň ýadyma düşýär. Şo sazy Çary Nurymow hem öz fortepiano we orkestr üçin konsertinde ulandy. Selbin ýazgyryk aslynda bir gaty çylşyrymly saz, ol dutar-da çalynýan saz-a, ýöne orkestrde-de şeýle owadan

Çary Nurçam şu temany şu heňi ulanypdyr. Olam şu Molla agaň Seldinýaz yrkyna aşyk boldum Meretjan gürrüň berýäni ýadyma düşýär. Selbinýaz gyr aslynda gyrklar kän saz ol Selbinýaz yrky has bir içinde şolyň owadan halkyň içinde ýörgünlisi. Çary Nurç şeýleräk edip alypdyr. Şeýleräk, ýöne orkestriň dilinde, orkestriň içinde näm segsen, segsen bäş, ýüze golaý saz guraly bardy, olaryň hersine bir zat paýlaýaň, ol çaglygyň Leningradyň konserwatoriýasynyň uly professoryndan tälim alan orkestriň tilsimlerini gaty ussat bilýän adamdy. Şo konsertiniň esasy temasy, esasy heňi şu Selbin Ýazgyrkyň heňi bolup gidýärdi. Şonam men Mylla agaň döredijiliginde Mylla agaň çalan sazlarynyň içinden aldym diýip gürrüň edeni ýadyma düşýär. Mylla Täçmyradow. Hudaýberdi Durdyýew öz kitabynda orta asyrlardan biziň döwrümize myllaga halk sazlarymyzyň asyl nusgasyny geçirmekde nusga bolan adam diýip aýdýar-da, Şagram şelpeler kitabynda. Şonuň bir sebäbi bar, taryhda şeýle bir beýik, zehini has güýçli adamlar bolupdyr-da, ine, Ýewropada Mozart bir gezek eşiden zadyny dessine gaýtalap bilýän eken. Myllagaň Halypasyny gürledýär-de, Hudaýberdi Durdy şu kitabynda, Şabram şelpelerde. Myllyjana bir zat öwredeňde, birinji çalaňda dogry edip çalmasaň, ikinji gezek şu ýalňyşyň bile bile gaýtalap dur diýip aýdýan eken-de. Diýmek, eşitgirligi gaty güýçli, eşiden zadyny derrew kabul edýän bolmaly-da. Ol müň adamdan biri şeýle bolýar. Saz äleminde hemişe eşitgirlik diýilýän zat gaty seýrek zat ol. Işjeň eşitgirlik bolýar, eşiden zadyny kellesinde derrew ýazgy edip bilýän adamlar, Hudaýberdi Durdyýew şo kitabynda şeýle diýip ýazýar-da, Kel bagşyny gürledim. Molla aga aýratyn hormat goýýan kompoýtorlarymyzyň birem Nury Halmämmedowdy. Men Nur Halmämmedowyň öýüne gatnadym. Şonda hemişe baramda bir kijijik magnitofony bardy, şonda Mylla agaň sazlaryny hemişe diňläp oturýardy-da. Bir gezek ýadyma düşýär, Annaberdi Agabaýew bilen öýünde Mylla agaň sazyny diňläp oturan ekenler-de. Şu Daglara bar diýip bir sazy bar Mylla agaň, gaty üýtgeşik bir gudrat hasap edýärdi Nur Halmämmedow. Şony. Şunda hiç hili bir nogta geçirip bolmaýan zatlar bar Meretjan jan diýip aýdan ýadyma düşýär. Sebäbi dogrudan hem şeýle bir aýlawlary barda içinde ol hiç hili bir nota sygdyryp bolmajak ýaly. Şol Annaberdi Agabaýew ikisi hezil edip saz diňläp oturan ýadyma düşýär. Men gapydan giremde meň girenimem duýmadylar-da. Şeýle bir-biriniň elini kakyşyp aý bu taýyny edäýşin diýşip Oturanlar ýadyma düşýär. Molla aga Nurhalmämmedow Dutaryň owazy diýip öz bir beýik sazlarynyň birini bagyş edip ýazýar. Aslynda Molla Täçmyradowyň döredijiligine şeýle bir hormat goýup ýaşandygyny aýtdy. Bir gezek Moskwada okap ýörkäm döwlet konserwatoriýasynda altmyşynjy ýylyň otuz birinji ýanwarynda-da Molla aga aýrylýar. Şonda men şo gije, şonda diýdi, meň bir ýüregimiň damary üzülen ýaly boldy diýip aýdany ýadyma düşýär Nur Halmämmedowyň. Gaty gynandym. Şol adama baky ýadygärlik edip, Dutaryň owazy diýip, fortepian üçin iň beýik eserleriniň birini döretdi. Soň ol köp festiwallarda çalyndy, daşary ýurtlarda çalyndy, köp baýraklara mynasyp boldy, özi çalardy. Özi çalşy ýaly edip hiç wagt hem ony gaýtalap çalyp bolanok elbetde, ýöne bir zady ýadyma düşýär şu yrynda Meretjan şunuň bir ýerini täzeden ýazan bolsam başgaçarak ederdim diýipdir. Şu taýda bir zat ýadyma düşdi. Men talyp döwrüm Kerim Gurbannepesow ýaly beýik şahyr radioda interwýu berdi bir gezek. Şonda men diýdi şu Altyn miri diýip goşgusy barda, şonda. Bir setirinde Aýdanymy aňlamady ýa aňsa-da geňlemedi diýipdir-dä özi. Welin, şu goşgyny täzeden ýazan bolsam, Aýdanymy aňlamady ýa aňsa-da oňlamady diýerdim weli, indi näme halkyň içinde ýaýrady-da ol. Üýtgetmek indi bolan-ak diýip, radioda interwýu bereni meň ýadyma düşýär. Men talypdym şol döwürler. Kerim Urannepesiň özi gürledi radioda. Şon ýaly ýagdaý Nurhalmamerwde-de boldy. Ömrüniň ahyrlarynda şu dutaryň owazyny üýtgedäýsim gelip dur-da, bir ýerjagaşy bar şoň, häzir çalyp berýin. Aslynyň notada ýazylyşy göni geçip gidýär-de şeýle.

Ýaňky Kerim agaly mysalda-da, Nur Halmämmediň mysalynda-da hakykat kelläňe gelýär-dä. Kämillik diýilýän zadyň çägi ýok. Hiç hili kemi ýok şu sazyň, mugallym, ömrüniň ahyrynda üýtgetjek boldy şuny, ikinji redaksiýasyny ýazjak şuň diýip. Azajyk uzynrak görýän diýdi. Gara, diýjek bolýan zadym, şeýle beýik adamlarda-da hemişe öz-özüni eden işinde kem tapmak, özüne göwniýetmezlik häsiýetleri bardy-da, şol. Belki şu beýik adamlara mahsus zatdyr aslynda-da. Şonda bir gezek baramda, Meret jan, şu Mylla agaň nar agajyny nädipdirin, bolupdyrmy? diýdi. Aý, menem, Aý, mollum şony çalyp beräýiň-dä diýip haýyş etsem, Ol nar agajy diýilýän zat, saz aslynda bütin Gündogarda ýaýran, Aleksandr Makedonskiň döwründen Şükürbaşy kinofilminde Nur Halmämmedow, Täsin edip ulanypdyr-da, asly Mihail Iwanyç Glinka-da ulanypdyr ony. Ruslan, Lýudmila operasynda gönügen edip alýar-da şeýleräk edip. Mažor warianty bi. Şeýdip. Nur Halmämmetguly orkestrde

Men, dogrymy aýtsam, bir daňatyr öwezsiz görüp bilmedim. Men has kiçiräkkäm ýok bolupdyr. Galan ýaşuly kompozitorlaryň hemmesi bilen käbirinde okamak, käbiri bilen söhbetdeş bolmak maňa miýesser etdi. Weli Muhatowdan başlap tä Suhan Tüýliýewe çenli Mylla agaň döredijiligine ähli eserlerimiz täsir etdi diýip Aýdýarlar-da, Hudaýberdi Durdyýewiçiň diýşi ýaly, türkmen mukamçylyk sungatynyň asyl nusgasyny taryhdan şu güne getiren adam hasaplanylýar, öz asyl nusgasyny üýtgetmän, şoň şeýle ezber ussatlygyny aňladýar-da. Baýram Hudaýnazarowda Ylla aga bagyşlanan ballada bar. Köp kompozitorlar Nury Halmämmedowda bar. Umuman, Aşyr Kulyýewiç Men Mylla agaň ýanynda oturyp Abadan operasyny ýazamda gije-gündiz ýanynda oturyp halk sazlaryny nota geçirdim diýip aýdan meň şu günki ýaly ýadymda. Aşyr Kulyçyň golýazmalaryny häzir seretsek şoň halk sazy Atçapan mysal üçin üstünde Mylla agaň çalşyndan göçürilen diýip öz goly bile ýazan Notaň üstünde ýazan hatlary barda. Şeýdip, köp kompozitorlara ýardam eden adam, türkmen kompozitorçylyk sungatynyň ösmegine-de bir belli bir derejede öz köp goşandyny goşan adam. Men pikir edýän, diňe bir biziň şu görnükli kompozitorlarymyzyň şu günki mekdebi däl, geljekki nesillerimize-de Mylly aga ýaly beýik zehinleriň, ägirt ussatlaryň döredijiligi biziň beýik Şirin owazly halk sazlarymyz ýeneki ýyllara, ýeneki nesillerimize-de nusga bolup galar diýip ynanýan. Şu günki günler köp beýik ussatlarymyz ýatlanylýar. Şu günki günler şolar ýaly halypalarymyzy ýatlamaga döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimize rowaçlyklar arzuw edýän. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, ähli tutýan tutumly işleri hemişe rowaç bolsun! Edebi eser ýazmakda, makala ýazmakda ýazyjy Hudaýberdi Durdyýewiň uly işler edendigini aýratyn nygtasym gelýär. Hudaýberdi Durdyýew hem edil Jepbar han Sähet ýaly, Çary Täçmämmet, Hoja Mämmet Täçmämmet ýaly, Ýagmyr Nurgeldi ýaly Mylla agaň Ýolbaşçylyk eden gurnagyna gatnap. Dutarçy hökmünde, sazanda hökmünde hem Mulla aganyň ýerine ýetirijilik aýratynlygyna belet adam hökmünde ýazan işleriniň gaty uly täsirliligini aýratyn nygtasym gelýär. Şoň bilen birlikde şahyr Täşli Gurbanow Mukamlar başy diýen poemany ýazdy Mulla aga bagyşlap. Täşli Gurbanow hem Mulla agaň şol gurnagyna gatnap, halk sazlaryny şeýle ussatlyk bilen çalmaga ýetişen adam. Žurnalist Mehmet Orusow diýip, ol gyjagam çalar eken, Mulla aga hakda gaty kän täsirli ýatlamalar, gazet makalalaryny Ýazan adam. Ýene bir aýratyn belläýmeli zat, Türkmen radiýasynda gaty kän wagtlap işlän, Mylly agaň şu göni ýaýlymda eden çykyşlarynyň ençemesini geçiren Geldi Döwletowyň Mylly aga hakdaky ýazan ýatlamalary, gaty gyzykly, täsirli ýatlamalary, onuň geçen halypa-şägirtlik ýolundaky eden işleri bilen baglanyşykly Ýazan zatlary Edebiýat Sungat gazetinde yzygiderli çap edildi. Ine şu zatlaryň hemmesi Molla aga hakda biziň ýazyjylarymyzyň, şahyrlarymyzyň, sazşynaslarymyzyň, suratkeşlerimiziň, heýkeltaraşlarymyzyň eden köp sanly işleriniň belli bir bölegi. Ýöne men şeýle pikir edýän, Molla aganyň çalan her bir sazy hakda aýratyn, onda-da çuň manyly Makalalar ýazylmaga mynasyp. Mulla agaň diňe döreden sazlarynyň özleri aýratyn seljeriş işlerini geçirilip, ylmy makalalar, derňewler edilmäge mynasyp. Mulla agaň ýene bir aýratyn tarapyny men aýratyn belläsim gelýär. Olam haçanda Mulla aga şu sazlary ýazga beren pursatynda gelejekde şu zatlar gaty gerek bor diýip, Çalan sazlarynyň haýsy sazyň haýsy nusgasynyň haýsy halypa degişliligini ýazmaça galdyrmaklaryny talap edipdir. Munuň şeýledigini Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwinde fotokino resminamalarynyň saklanýan bölüminde Myllagaň çalmagynda Jelil diýen sazyň dört sany nusgasy bar. Şony Myllaga çalanda ine birinji nusgasy, Gönübek halypaň çalşy, soň nusgasy, ikinjisi, Keri bagşyň çalşy diýip halypalaryň haýsy nusgasyny kimiň döredendigini geljekki nesil bilsin diýen maksat bilen belledipdir. Edil şunuň ýaly mysaly onuň çalan Saltyklar diýen sazynda-da, Hajygulak diýen sazlaryndaky belliklerinde-de bar. Biziň indiki ýaşlarymyz üçin, şu wagtky sazşynaslygymyz üçin şol sazlaryň Haýsy halypa degişliligini bilmek üçin bir anyk çeşme, anyk görkezýän maglumat diýip hasap edýäris. Ine, birnäçe wagt mundan öň ýanymdaky sazanda Öwez Orazmuhammedow bilen ýaňky sazlaryň haýsy nusgasynyň kime degişliligi barada gürrüň edip, tomaşaçylar bilen tanyş etdik. Şonda şol nusgalary Mulla agaň ýazgylaryny alyp, Jeliliň dört görnüşini aýry-aýrylykda çalyp beripdi. Mylla aganyň döredijiligi indiden beýläk hasam giňden öwreniler, has çuňňur öwreniler. Sebäbi bul ugurdan işläbiljek, işleri edibiljek hünärmenleri taýýarlaýan Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy bar. Beýleki ýörite orta okuw sazçylyk mekdeplerimizde-de zehinli galamgärler, zehinli sazşynaslar peýda bolup ugrady. Şonuň üçin geljekde Mylly agaň döredijiligi her taraplaýyn, köp taraplaýyn, has çuňňur ylmy işler bilen beslener. Mylly aganyň döredijiligine has içgin girişilip, bir topar hem edebi, hem saz eserleriniň döredijekdigine men berk ynanýan. Gahryman Arkadagymyzyň şu Ile döwlet geler bolsa diýen kitaby türkmen sazymyzy öwrenmegiň taryhynda, türkmen saz medeniýetiniň şu gününe baha bermekde, türkmen saz medeniýetini geljekde nähili ugurlar, usullar, ýollar bilen baýlaşdyrmaly diýen sowallara Gahryman Arkadagymyzyň şu kitabynda anyk teklipler bilen jogap berilýär. Şonuň üçin hem biz mähriban Prezidentimiziň şu Ile döwlet geler bolsa diýen kitabyny türkmen sazyny öwrenmekde täze bir döwri, täze bir uly başlangyjy başlaýan iş diýip hasap edýäris. Türkmen sazynyň diňe bir sazyň hem däl, biziň geçmiş edebi mirasymyzyň hem halypalarynyň döredijiligini öwrenmek, Ony diňe bir ýurdumyzda däl, oň çäginden has alyslarda wagyz etmek işlerine yzygiderli üns berýändigi üçin biz Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden çykýan alkyşlarymyzy aýdýarys. Mähriban Prezidentimiziň alyp barýan beýik işlerinde mundan buýana-da rowaçlyklaryň hemra bolmagyny arzuw edýäris. Mylly Täçmyradowyň şirin mukamlary. Ululy sazlarda, şeýle hem bagşylaryň dilinde hemişe ýaňlanyp dur. Türkmen milli konserwatoriýasynyň bagşy mugallimi Magtymguly Magtymgulyýew häzir Mylla aganyň Sazyny diňläň diýen aýdymyny aýdyp berer.

Halypa şu sütün sütün halypalaryň ýerine ýetirijilik aýratynlyklary barada tomaşaçylarymyza gyzykly edip gürrüň berýäňizde, ine siziň öz döredijiligiňizi alaňyzda-da şol halypalaryň hemmesiniň owazy ýaňlanyp dur. Jepbar Hansähedowyň çalan sazlarynam. Pürli agamyzyň çalan sazlarynam ussatlyk bilen ýerine ýetirip şony häzirki döwürde biziň bagtyýar talyplarymyza öwredip ýördüňiz. Hormatly Prezidentimiziň halypa şägirtlik taglymatyndan ugur alyp, häzirki ajaýyp döwrümizde Mylly agamyzyň çalyş äheňini yzygiderli ýöredýän şägirtleriňiz barada kelam agyz aýtsaňyz. Her mollumyň öz bir Okadylyş usuly bardyr. Elbetde hemmesini bile çalyp bilmeli diýne zat ýokda. Talyplamma düşündirip aýdýan, dört sany sütün sazanda bar. Şular halkyň aňynda ýaşap ýören. Şulaň haýsynyň sazyny çalaňyzda-da size aý ýo bolanok diýjek adam bolmaz. Bulaň hemmesini şeýdip düşündirip düşündirip aýdyp, ýaňky sazlaň haýsyna höwesli bolsa şo sazlardan alyp öwredýäňdä. Şol talyplaň içinde elbetde Mylla agaň sazy şu öz eline gelýä, oň häsiýetine bir Gabat gelýänleri bolýar. Olara men myllaň sazyny ine şuň ýaly öwredýän, düşündirýän, nädip haýsy tärleri ulanmaly, haýsy perdeleri alýar şu saz çaljak bolanlar. Haýsy perda barýanyny bilmek gaty kyn. Çetin diňläp ony derňew etmek gaty kyn. Şoň üçin şony ilki düşündirýän, sazy owazlanýar. Soň zaryn bolýar ştaýdan. Şu sazy çalaňda senem ine şuny şeýdip almalysyň. Şu zatlara üns bergin, nämä üns bereňde şoňa meňzejek bolýaň, şoň ýerine ýetirijiligi bolýar diýip düşündirmeli-dä. Şu halypanyň şu çalyş ýolunyň häzirki döwürde ýöredilişi nähili? Mylla agasynyň çowlugy, Annazeýit bar, ýaş oglanlar tüweleme ýetişdi, şoňa ürç edip öwrenýärler. Ony çalýanlar entek köp, ýaşlarda-da köp.

Tutumly işleri elmydama rowaç alsyn. Türkmenistanyň halk artisti, halypa mukamçy kompozitor Ýolaman Nurymowyň aýdyşy ýalak, Türkmenistanyň at gazanan artisti Öwez Orazmuhammedow diýlende häzirki döwürde goşa tardan owaz almakda, şeýle hem şirin-şirin sazlary yzygiderli ýerine ýetirip, saz muşdaklaryny, saza teşneleriň göwnüni aglamakda, Ezber salanda göz-öňe gelýär. Mulla aga hakyndaky gepleşigimize şu Mulla agamyzyň çalyş äheňini wepaly dowam etdirýän Türkmenistanyň at gazanan artisti, sazanda mollum Öwez Orazmuhammedow hem gatnaşýar. Öwez mollum halypalaryň saz çalyş ýollaryndan Mulla aganyň ýerine ýetiriş ýoluny saýlap almagyňyzyň Sebäbini nädip düşündirip bolar? Türkmenistanyň halk bagşysy Mylly aga barada gürrüň bermek meniň üçinem örän ýakymly. Mylly Täçmyradow öz halypasy Allaberdi Aýdogdy ogul Kel bagşydan ak pata alyp, birnäçe ýyllaryň dowamynda öz ussatlygy bilen, öz zähmetsöýerligi bilen, ahlaklygy bilen, arassalygy bilen şu öz halkyň içinde şeýle meşhurlygyny gazanan Uly ussat halypamyz. Myllaň sazlaryny diňläniňde gudrat duýulýada. Myllaň sazlarynda nähili başladym, näme itergi berdi şu zatlary öwrenmek üçin. Bäş alty ýaşymdan uly höwes döredi şu myllaň sazlaryn öwreneýin diýip. Şondan bäri öwrenip gelýäs. Halypalar gaty gowy sözler aýtdylarda Ýolman halypaň gowy kitaby bar Halypalar hatyra diýip. Aman agaň öz Ajaýyp çykaran kitabynda Mylly Täçmyradyň ömri döredijiligi barada, onuň çalan sazlaryny hem onuň döredijiligi bilen gowy tanyşdyrypdyr şo öz kitabynda. Halypalarymyzy tirseginde galdyrmak, şolaryň ýatlama günlerini geçirmek barada hormatly Prezidentimiz uly aladalar edýär. Mylly Täçmyradowyň sazlaryny Bize goýup giden mirasyny şuwagt halypalaryň yzyna ysgap geçdi. Ylmy taýdan öwrenmäge mynasyp. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerinde rowaçlyklar arzuw edýärin. Gepleşigimiň şu ýerinde Myllaň halypasy Allaberdi Aýdogdy

Hormatly halypalar, şu günki günde Mähriban Arkadagymyzyň türkmen milli aýdym-saz sungady baradaky taglymatyndan ugur alyp, Sütün halypamyz Mylla agany ýatlap, Gyzykly halypaçylyk däbinden ugur alyp beren gürrüňleriňiz üçin sag boluň. Ylmy işler ýazmakda geljekde-de üstünlikler arzuw edýäs. Elbetde, Molla Täçmyradow ýaly üstün halypalarymyz hakyndaky gepleşikler entegem dowam eder. Çünki türkmen sazy, Molla agamyzyň sazy tele, radioýaýlymlarda hemişe ýaňlanyp dur. Molla agamyzyň owazlary türkmeniň halysyna siňen, halysyna çitildi. Mulla agymyzyň owazlary türkmen şahyrlarynyň gazallarynda elmydama ýaňlanyp dur. Mulla agymyzyň sazy bagşylaryň diliniň senasyna öwrüldi. Çünki aýdymçy şahyrymyz Geldi Waşiýewiň şahyrana goşgulary bilen aýdamyzda okarsyň türkmeniň terjime halyn ýaňlananda Mulla aganyň dutary. Hormatly tomaşaçylar! Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Miras teleýaýlymynyň döredijilik topary bilen şu gün biz Sütün halypamyz, Türkmenistanyň halk bagşysy, mukamçy-kompozitor Mylly Täçmyradowy ýatlap, saz söhbetli gepleşik taýýarladyk. Şular ýaly ajaýyp işleri döretmäge, şular ýaly döredijilik işleri bilen meşgullanmaga giň ýoluny açyp berýän hormatly Prezidentimiziň Jany sag bolsun. Mähriban Arkadagymyzyň belent başy aman bolsun. Arkadagymyzyň il ýurt bähbitli tutýan tutlulmary mundan beýläkde has-da rowaçlansyn.